Shwmae, a chroeso i'r newyddion i ddysgwyr. Podlediad i bobl sy'n astudio Cymraeg ac sydd eisiau ymarfer gwrando gyda rai o brif straeon newyddion yr wythnos. I ddechrau, dyma eirfa ddefnyddiol o newyddion yr wythnos hon.

Ymosod. To attack. Ymosod. Rhyddhau. To free. Rhyddhau. Gwistlon. Hostages. Gwistlon. Y Cenhedloedd Unedig. The United Nations. Y Cenhedloedd Unedig. Ymyrryd. To intervene. Ymyrryd. Cynnal. To hold. Cynnal. Tirwedd. Landscape. Tirwedd. Trawiadol. Striking. Trawiadol. Cyfeillgar, friendly, cyfeillgar. Her, challenge, her. Cystadleuwyr, competitors, cystadleuwyr. Arweinwyr, leaders. Arweinwyr. Adroddiad, report. Adroddiad. Cyhoeddi, to publish. Cyhoeddi. Methiant pŵer, power outage. Methiant pŵer. Dargyfeirio. To divert. Dargyfeirio. Bygythiad. Threat. Bygythiad. Cadarnhad. Confirmation. Cadarnhad. Diogel. Safe. Diogel. Rhyddhad Relief Rhyddhad Pryder Concern Pryder Etholiad Election Etholiad Nawr, dyma prif straeon newyddion yr wythnos hon. Dydd Llun, yr ail ar bymtheg o Fawrth. Ar ôl y perfformiad ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad, mae nifer yn holi beth sydd nesaf i dîm rygbi Cymru ac yn galw am newidiadau mawr i Undeb Rygbi Cymru. Dathlodd miloedd o bobl yn Iwerddon a ledled y byd ddydd San Padrig. Roedd gorymdaith fawr yn Nulyn, ac yn Chicago cafodd yr afon ei throi yn wyrdd. Dydd Mawrth, y deunawfed o Fawrth. Yng ngogledd Cymru, ar draeth y graig ddu, cafodd neges anferth ei hysgrifennu yn y tywod gan fenyw yn ei char. Mae'r neges yn dweud Don't buy a Tesla ac yn brotest yn erbyn Elon Musk. Gyda'r cadoediad wedi gorffen, ymasododd byddin Israel ar Gaza eto. Dwedodd Netanyahu ei bod yn targedu Hamas achos gwnaethon nhw ddim rhyddhau mwy o wystlon Israelaidd. Mae Hamas wedi gofyn i'r Cenhedloedd Unedig i ymyrryd. Dydd Mercher, y pedwerydd ar bymtheg o Fawrth. Ar ôl siarad â Putin y diwrnod cynt, cafodd Trump alwad gyda Zelensky. Dywedodd Trump fod yr alwad wedi mynd yn dda iawn. Bydd rhan o'r Tour de France yn cael ei chynnal yng Nghymru am y tro cyntaf yn 2027. Dywedodd Llywodraeth Cymru ei fod yn hapus iawn, a bydd Cymru, gyda thirweddau trawiadol a phobl gyfeillgar, yn rhoi her fawr i'r cystadleuwyr a chroeso mawr i bawb sy'n dod. Dydd Iau, yr ugeinfed o Fawrth. Ym Mrwsel, roedd cyfarfod rhwng arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd i drafod camau nesaf y rhyfel yn Wcráin. Yn y Deyrnas Unedig, roedd cyfarfod gydag arweinwyr milwrol o 20 gwlad i drafod cadw heddwch mewn achos cadoediad. Cafodd adroddiad Hapusrwydd y Byd 2025 ei gyhoeddi. gyda'r Ffindir yn cael ei henwi fel gwlad mwyaf hapus y byd, gyda Denmarc yn ail a Gwlad yr Iâ yn drydydd. Dydd Gwener, yr unfed ar hugain o Fawrth. Roedd maes awyr Heathrow ar gau drwy'r dydd oherwydd tân a methiant pŵer yn yr ardal leol. Cafodd teithiau awyr eu canslo, a chafodd llawer eu dargyfeirio i feysydd awyr eraill, gan gynnwys Paris ac Amsterdam. Ar ôl llawer o newyddion am ddyfodol Prifysgol Caerdydd, gyda rhai adrannau dan fygythiad o gau, daeth cadarnhad bydd holl swyddi'r Adran Gymraeg yn ddiogel. Mae hyn yn rhyddhad i lawer o bobl, er bod llawer o bryder o hyd am ddyfodol y Brifysgol. Dydd Sadwrn, yr ail ar hugain o Fawrth. Diwrnod da i dîm pêl-droed Cymru. Chwaraeon nhw Kazakhstan yng Nghaerdydd. Ac fe enillon nhw 3-1. Daniel James, Ben Davies a Rabbi Matondo sgoriodd goliau Cymru. Roedd nifer cynyddol o brotestiadau ar draws Twrci mewn ymateb i arestio Ekrem Imamoglu, Maer Istanbul ac heriwr posibl i'r Arlywydd Erdogan yn yr etholiadau nesaf. Heddiw, dydd Sul y trydydd ar hugain o Fawrth, mae Prif Weinidog newydd Canada, Mark Carney, arweinydd y Blaid Rhyddfrydol, wedi galw am etholiad cynnar. Bydd yr etholiad yn digwydd ar yr wythfed ar hugain o Ebrill. Mae'r Blaid Rhyddfrydol wedi gweld cynnydd mewn poblogrwydd yn sgil ei hymateb i fygythiadau Donald Trump. Mae Pab Ffransis wedi cael ei ryddhau o'r ysbyty ar ôl sawl wythnos o ddioddef o niwmonia. Dywedodd y meddygon fod ei iechyd wedi gwella, ond bydd angen iddo orffwys am o leiaf ddau fis yn y Fatican. Diolch am wrando ar y newyddion i ddysgwyr yr wythnos hon.